koiyo hauna kunge wazondiudza kuti zirume rako zitoro rakadaro zijaindi shamwari amene kuti iwe uri kutembei kuramba uchingodzoka panapa ha inini handina kana chandadzokera panapa chandadzokera panapa ifoni yangu mufeso wako haana undi pafoni yako foni yako haana kuzokupa foni yako ini handisi kumbozviziva ini ndakapedzera kumuona dieriya riya Ha, Mairas, foni yangu inini shamwari, ine tracker. Mukadaita mafanizi ndinokusungisai mese imi. Inini tunyaya twenyu tinondivhiringira musha wangu. Handichatude guys, budai mulife mangu. Makairasa this time. Kana makandibira foni yangu muchiti makapenga imimika. Mm, very sorry. Foni yangu ndinoida. Ende information yeyi ndakaiisa pakawandisa. Ndinayo. Iwo shamwari tumathreat twako uchindi blackmaila ka twawandisa. Chingotaura zvauri kuda iwo neni zvivharane. Obvious zvandoda zviripo. Iwewe nefoni yangu ndizvo zvandinoda. Haa zvekuti tirambe tichifambidzana hazvichaiti. Ane kamwe kakususpecta kaari kuita zvekuti marumours aari kunzwa nekuramba muchingouya panapa kwamuri kuita akazvibata haazizopere zvakanaka. Ha zvekukusiya kanganwa zvako. Chandiri kuda ifoni yangu ndibva ndamuratidza evidence yese kuti tiri kunyatsojola iwe neni. Asi zvimwe zvacho ka hazvidi kumunhu anonamata. Inga unonamata wani nhai Isaka. Zvokujona kwedu zvine neni kuti ndinonamata nayo. Gehena ndere vanhu kwete remhuka wazvinzwa? Ini nangu shamwari ndakufunga kumborepent. Ndakuda hangu kunamata ini zvechipfambi pfambi izvi umm ndakuda kumbosiya. Haa iri yekurepenta inyaya yakanaka handisi kuzviramba wosiyana nechipfambi zvako asi chandiri kuda kuti iwewe ka uite mai wekumba kwangu zvepano wosiya woenda kumusha unorima namai trinity ha inini kana zviri zvekumusha unonyepa shamwari aiwa agara akuwalikisa chandiri kuona uri kutemba kuti foni yangu wakandibiya manje ini ndiri kuya nerimwe sosi kumusha ndokwauri kuzoenda toona kuti wakugare zvitori nani hangu kuenda kunogara natabiso kwete kuenda kumusha kumusha mufe makandidzosera plus ukamalikisa unongosungwa shamwari kana kuri kusungwa kanganwa ukati ndine mhosva nazve iwe uchirambwa ini ndichisungwa 50-50 tinosangana pakati asi nhai isaka chii chinokutadzisa kunotora mai trinit kumusha uyo ogari navo kuno mudhorobha kana uita nzara yevakadzi kudaro its not like kuti ndine nzara nzara asi zvekubira bira ndinongozvifarirawo
nhai isaka asi mamwe acho mashavi here sei usingadi kuona misha yevanhu inozvifambira zvakanaka nhai mestes Wakamanikidzwa here kuti ujole neni iwe? Hande wakada wega? Don't act as if ndini ndakakupfimba shamwari. Handiwe wega waiuya ini ndichikuramba. Waitondipfimba ini ndichikuramba. Shamwari, tarisawo nema actions awaindiratidza aya kuti ndichikupfimba uchitanga kunyemwerera. Waiti ndaitadza kudzoka here? Inga wandiri kungodananawo. Pamwe pachona ndakatizongobvumawo semunhu anga asina option. Uri munhu anongoramba achingodzoka, achingodzoka. Uri munhu akaita seiko iwe asingaite give up? Haa, zvakatoitika izvo zvakadarika izvo. Hanti takatogadzira Stacy. Pataigadzira Stacy ndiye kumanikidza futi. Iyo evidence yekuti Stacy mwana wako ndipo pasitomborina. Anotogona kana atori watabiso kana tomalo kwete iwewe. Ah, izvo zvadinoziva ndezvekuti Maika ndiwo anoziva muridzi wemwana. Ende iwo zvako zvekunyepedzera kuti uri confused izvi. Kuda kungoenda kumaintenance kuti utidyire mari. Uri garinya remunhu. Ee ndii garinya mukoma Isaki. Magarisa muri mumba memumwe murume. Chendai asati adzoka. Ya, unondisaiza shu. Ini kuita mukoma shu. Hmm? Tsvaga rimwe zita. Habi kana kuti usitati.
Life uri one song inotonakidza. Tani kugara nana Notando. Ah, Notando anondibhowa ini.

Mukoma, macartoons ndeevanhu vanoziva chirungu. Kwete imi majera kuona mawrestling asina mascript. Ah, newe pesa.
Hanzi uzive chirungu iwe waiti chirungu chako ndecheCambridge sure.
It's just a matter of time mfana. Muchakuputidza. Mese muri kuchinzwa chirungu changu. You know what mukoma? Vocabulary renyu riri weak. Ha, chinjanai zvenyu mashoko semene. But nhasi ndini ndine remote. Ndichatoisa zvandiri kuda ndoona. Imi hameno kuti muchaita sei. Muchabuda kana kuti toona tese. Haa nhasi izuva rako. Handina kana problem newe. Plus ndine chinhu one chandiri kuda kwauri. Wangoritira chinhu ichocho. Kana week rese handina problem newe. Hezvo.
One week ndisina kana day muchingoona TV. Imi ndimi muchabuda munomu nhasi. Mfana wangu dai watombonogeza cause machira ako ari kupfumbuka. Inini ndini ndinomawacha. Kupfumbuka kupi kwewe? Pane day randakamborara ndisina kugeza. Musi wawatura nduwe rangu ndaibva kupi? Ye nduwe? Iye nduwe ndeipi? Cheusi, asi wakupfeka akanzi meni ka? Wakupfeka manduwe evarume ka? Ha, kwaniko? Ndiye akaisa nduwe rake pawasheni dzangu. Ndakutora, ndakuita kunge ndakatora nekuda. Anyways, madoko ane muchinyarira imi. Iwe Cheusi ndine nyaya newe ka iwe. Iwe mfana imbosuduruka nekuti nyaya yachoka haisi kuda uye aripo.
Vasevenzi vakuda kutobudisa owner of the house inga manenji chaiyo. Bamnini chingobudai pane kuda kuzvirerutsa zvisina kana basa rese. Hezvo ndakutoita zvekudzingwa chiregai ndibude zvangu.
Iwe Chelsea, tsaga iri rabuda iri. Iwe umbori nesikireti here zvekuti ndokwanisa kukudza nyaya yangu ukatochengeta nyaya iyi ikanyatsobuda? As long remote ingori yangu kwe one week sezvawataura, handina problem nazvo ini. Iwe, uchine access here yekutsvaira mubedroom mamudhara Mutari manje? Ini handina rume yandisingapinde. Uri kudei? Shamwari, panguva ino uchitombwa ndibatsirawo. Rudoenda kumaindru. Kuti ndiende nehobhorosi, haa zvinyatsobudi izvi.
Runenge ruchiri rudo here kana zvichiita zvekufosana? Iwe uchingwanda sitienda kuti ini handichakude.
Kurambwa? Anorambwa ndiye anoda. Ini ndakakuudza kuti ini ndini chakuramba kana ndakuda nenguva yangu. Zvamanje manje shamwari hauna kana chisimba panapa. Evidence yawaitemba nayo foni yacho hausisina. Murume wangu akasvika ndomumudza kuti handizvizive. Toona kuti unoita sei unorohwa panapa ukafa. Foni
asi ya ndichakubata ende yamupa mombe haingoperi yakadai. Hanti wazvionaka chibuda mumba mangu buda muno handichadi nezvako panapa. Ash kana iri foni yangu ndiri kuida handizive kuti muchandipa sei foni yangu ndoida.
One down. Chasara evidence ina Thabiso. Phone yanayo ndoiwana sei? Ndi destroy evidence. Uchimbofekereko live. Munhu ngazive zvauri enda nezvaunazvo sha. Iwe hausi mene. Haungambozvinzwise zvandiri kuzama kutaura panapa. Uda undibatsire here shaka kuti hausi kuda iwe. Saka iwe udoti ndikubatsire nei? Udoti ndikubire masuta mudhara mutari manje aka. Givi, hapana yakambonyana. Enda unobaka yega yeke blue wobva wauya nako wobva wakaaina. Ndakatomutsvaira nezuro saka ndozowana access yekumutsvaira futi kana masviba.
Manje apa ndezvarini manje nokuti apa ndangosarwa ne one week chete. Yara petso asi makanyepera mwana kuti muri rich banda. zvandakuudza iweka ndozvanga uchifanira kuziva iyo yava kubvunza iyo yapersonal yangu iyo handidi munhu anopinda mupersonal life yangu okay mister motondipa nhimochi yagara kurumukwangu handiti ka o oh, masuta mdara mutani manje hatisina basa naye itai
iwe mfana iwe dambudziko rako chairo chairo kana kuti maishues ako ndeei chairo chairo saka kuedza kuti zvese zvanga tichitaura wanga uchitozvinzwa Ah, ndezvenyu izvo guys, kure kwemeso nzeve dzinonzwa. Handikuzwanaka, handangana chandatombomuudza inini, but deal redu remain the same kuti ndinichange ndine remote week rese. Deal rako harisati raita off sha, offering yaunga wangopa kumusikana uyu, ukangoipa kwandiri. Ah, thank you young man. Ndozimbokutiwo neproblem, nyamba hauna. Saka ufunga kuti ukachinja dhiri rako ndopandichanyarara manje ini ndinomuudza notando sha
asi imimiwo futi apa ndo pasina kana dambudziko apa paseven days mukaita three days three days karemenda kacho kamosiira inini handiti ndini ndichaba ndichaaina ndini ndichaita basa rakawandisa saka ini ndowana four days vaminavo votora three zvava monoti zvinoitei three days its not bad but chete ichiona ii